Bos mego Tim wod pa Ryemo, lawor ibedo ka lyere ki nyinga ningo i tiktok? Ibedo ka lyere ki nyinga ningo i tiktok? Bos mego Tim wod pa Ryemo, lakit kit in eni kong in iyeto nga? Lakit kiti ni in iyeto nga? In eni boss mego tim wod pa aryemo ma aryemo onywalo ming ming calo en onywalo ming ni cito ikwanyo ming pa meni kikome yes boss mego tim ikwanyo ming pa meni aryemo kikome ma yam lakwor ikit gum kingeyo kwone olu Paka ocito ka mitte ki mwony i adaki, opo i adaki. An ma pe opo i adaki ba, ma pe obedo ka nywalo lutino calo gweno, watye ka watye awobe ma walot. In piny iyeto anga ni in icayo nga ma iming wagwoko lutino ni ngayi wagwoko in keni keni pe ingayi nen kit inen kwede. Wii mo mukeko dok wic lamat jai kikome. Wii mo mukeko dok wii laming kikome. Ye tiki mo ma pe itwero wa ngado ne pe itwero streaming ituki nen dok lapoya lapoya manyen lapoya macon aye bene in lapoya wa yam ki kitu mai imwodo lum ka apoya ni obino ka cen obino imwodo lum calo dyel imwodo lum calo dyang manongo laa cwer ki doge ni tuk tuk tuk tuk tuk inywalo lutino adi ma lupoya in aye inywal lupoya pien lapoya nywal lapoya na winy kany boc me gutim in kong iyeto nga ma gwagwoko lutino ni kom bedi ipoko gi kin piny ca lutino gweno lutino ni kom bedi ipoko gi kin piny ca lutino atudu lutino ni mala Taa kombeddi in aye lanywal agur muromo i di Northern Uganda. Itye ki lutino apar ki wiye. In iyeto nga? Kombeddi Joshua gin kid Joshua gin kid Jeremiah gitye kwene? Ka pe ingeyo aloko ki watti ni gin acama dong peke bot Joshua kacel gin kid Jeremiah. Wabongo. unifom peke i komgi, gipeke ka kwan lutinoni weng pe ka kwan aya ka ibino bot aguma nyo gum, gum kombeddi ngat ma onongo tye ka gwokone otingo ocwalo tye ki dumai bot watti mo bongo bene peke i kome latin tye mwaka abiro kwan bene peke i kome. Joshua kun bedo onongo myero obed wa i cinia three ento peke ka kwan gine. Jeremiah myero obed wa i cinia three kun bedi ento peke ka kwan. Joshua macalo ominne matidi peke ka kwan. Eh, kong inen kong state ma latinni tye iye, latinni eni ma kilwongo nyinge ni Utim Prosper ma tye kun bedo i kwene.

Weko kom bene tye ka dugo lapoya ilak dok ilak iti dok lapoya wa wii bene dong peke ipo woko in iti lapoya lapoya ma ruko bongo pudi in iyeto nga in icayo nga famili ma aa ki iye bedo famili ming ming calo megi an aa ki famili ming ming calo megi otim boss mego wod pa ryemo kong me acel lugangu weng okweri ko. Nama cim pa wodi polle weng tye kany, wa pa omegini weng tye bota kany. Giwaco dok gigoyo na cim, giwaco ni, Wa lok komi pe imito in gin ma olal, in lapoya wa con. In iyeto nga? Kong kong keje i kom acoli, acoli ma tye ki keje i komi, ma acel otim. An wa yam gipeke ki kes mo keken me kwo i koma. Wa banya pa ngat mo apeke kede. Wa cinga eni pe ogudo cente pa ngat mo. Wa koko me nek ape kede i koma. Ento in itye ker ki koko me neko dano, me neko dano o wa i ngom, ineko dano adek ma koko weng tye i komi, ki mukene ibalo wigi itye lapoya, lupoya, wek iwecci famili pa King Jairus wa i cawa-ni gitye ka piri. In aye ineko King Jairus ityero bot jok, nga pe ngeyo. In aye idye- i- i- ineko King Jok, King King Jairus ityero bot jok. In aye acel otim, in aye igoyo wi topii onongo mitini weng tye me tyero topii bot jok wa ki awobene weng ma wutimo gin-ni kedgi wan weng wangeyo rekotte i gulu in icayo nga ki kiti eno-ni? In icayo nga laming ma aryemo onywalo laming macalo ming calo minne kwanyo ming pa minne in kong me acel kombeddi famili pa odora kulu.

nyo latingi me anyaka owaco atir ni en onongo etye ma wun wubedo ka planing me goyo wi tupii me neko tupii o ki i ring road i gang pa Rasta Walta. En inge dong in icikke ni kiti ngo ibibalo wi anyaka-ni o nyako-ni ka pe oto ci wang odwogo lapoya nyako-ni tye lapoya wa i cawa-ni latin pa odora akulu. ma obedo ladit me ma bedo wa can tye ladit me NRM tye i kin one of the biggest elders pa NRM i gulu kitye ka kuri iye kitye i yinyi kitye i piri wa i cawani haya famili mukene ma gitye ki kuri pi balo wi lutino anyiragi ki dwongo ata ni rwac mukene pa waco aya won acora gi balo wi acora Eh, acora Sharon nya pa Okello TB, man ma a ki Lukome, nya pa Okello TB ma bedo i te gwanna, ma gitye neba pa Lumix-gi ki mingi. Awinyo iwaco ni in inywal ki lamin Lumix, lamin Lumix mo ye nywal ki laming calo in?

Tyen madwong paka omina cwara ma tye tye tye tye polic ma guribo wego ento omego papat paka wubitingo muduku i komi, abedo wa kikece i police ma ibedo ka bako dogi ni kitye myero oneki kun in aye icako onongo icito ka yeto won awobi ni ki min awobi ni atye te gwan ajwi iringo kunu icito iyeto ki kit mo keken, wutim kani iyet. Kong itam yet ma iyeto ki mego Jennifer Lawala. Mego Jennifer Lawala ma tye cok i caic pa Grand Mother ni ma onongo myero ilwong ni Grand Mother onyo mamani kun bene lutino pa Jennifer Lawala adi ma gitye ki keco i komi. Dano adi ma gitye ki keco i kom in ki cwer cwiny i komi i UK onyo i Europe. Dano adi ma gitye ki cwer cwiny i kom in i Australia, jo ma icamo centegi me nyom pe igoyo wergi milion madwong ata? Dano adi ma tye ka koko komi i United States, Australia adi ma gitye ka koko i komi in otim boss me wod pa Aryemo ma okwanyo ming pa mine Aryemo ki kwo pa mine Joice Aryemo? In iyeto nga? In icayo nga otim boss mic? In eni ni awinyo lawor ilwor nying South Sudanese ilwor nying South Sudanese i TikTok. Now wek ko awacci, awacci awaci ni an Daniel Soka an latin pa labek kikome latin obworo ma a ki i pa labek kal i gang ker in pe itwero poko an ki Acholi me South Sudan awacci maber ni Acholi ma gitye i boda kono pa jok owiny ki bul pa nyikwaro ma gwi kono kwene lubone ki dong cid mukene ni weng omyero inge ni ka minne pe anyira pa labek nongo wonne tye tye dano me pala dek nyo latin pala dek. Ka pa Neyone pe pala dek, nongo gang gitye pala dek. In pe itwero poko la South Sudanese mo keken ki an Daniel Soka. Family na, wacina, waci pa, pa wora ma gunyomme i South Sudan gitye gin adek ma gunyomme i Winkivul. ma gunyomme i pajok ki ma gunyomme lobone. Co okeona ki angagi gidwongo South Sudan ni rwot. En pole weng bene gitye woko. Pole weng gitye Australia, America, Europe. in eni itwero gengo South Sudanese onyo loko ming ni icako dong kombeddi ni i oro South Sudanese i koma ma twal obingayi yoko otim boss mi gwot pa aryemo pien an record ta peke ma rac bot gi ya pe akwalo ngat mo ya pe ayako ngat mo ya pe aceto ki cente pa ngat mo i yo aram ki kin South Sudanese community pe ayeto ngat mo Ento in kong bed itamo ni lweny dong ongayi pien a exposing in kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji wi lobo weng ongeyo mingi i dwe mukato abedo ka wacone ni an dong macalo an this excellency Doktor Daniel Soka angabo in noko wa malo wa malo i wi yat itye ludok kunu wi lobo weng tye ka nyero mingi kong bed i UK i Europe i America, Australia, i Africa dano weng tye ka nyero mingi itye dok lapoya ma angabi wa kunu exposing mara exposing in oweko kom bedo iwa wii waye wii pe itwero ngado ne pe itwero saving waye tiki pe itwero saving

Abiyero i me capa, abiyero i me dina, ayero i kwici kwici kwici kwici kwici teteng teng teng teng teng kwici kwici kwici mo ma pe ma obidonge peke this time le ooro abiyero acako wa ki kom aryemo kwici kwici kwici pien angeyo meni ma aryemo Joyce ma yam obedo ma lalaka i adaki ni angeyo kwici kwici kwici onywal ki mwony mapapat adek mapapat angeyogi weng abiyeti wang ma iniang ming wang ma cwali weng ongeyo ming pa in wa ki meni weng famili pa Justo obito apa biyelo pien ming eni in igamo ki i pa newu ming en ikwanyo ming pa meni Now, winya maber, otim Bosmik. In aye itye ka wacone ni in ipiyo dano i kom an? An awaco ni, otim Bosmik, in kacel ki jo mic ma tyene opong junya ma kigamo ki i kem modo kony ma tyene opong junya, lagwok opego ki laregi cuma ma tyene opong junya-ni, yeto an, jo ine maming, marac, ma abim me dog ka Ruma bene leng loye-ni, yeto an. ki dako ni eno ni aya eno ma bedo iwaci latin bwora latin puci wun keto gang i kom an wun pe wutwero yero an dok pe wutwero an an pe ayero south sudanis weng so pe icok south sudanis ni ni i koma nyo ni ipiyo south sudanis i koma lweny ongaio dong pien a exposing in kwici kwici kwici kwici kwici teteng teng teng teng teng minge wi lobo weng ngeo wacimi ngat agamo peke wa lok kom ingat amyero winyo ne peke kom bedi i losing relevancy completely YouTube wa kwene kom bedi dong itye ka mal tung i TikTok weng ngat amyero peke kom bedi dong dong calo scrap laming yugi gwok gwok ma konye pe gwok ting gwij bene gwok ting gwij bene doki ma obwi obaleko Nen, an kit abino kede live show, kit abino ka addressing dano, ineno kit ma arukke kede, ineno kit anongo design ma agoyo, ineno quality me video eno ma akati kede, quality me lokka, kit acanyo ki lokka, kit ma ocwiny kede, kit atye coordinated kede, pien lokka tye organic and pure. Pe dok ka amato jai ka abino ka lok calo in, pe kong amero ki kongo ka abino ka lok calo in, pe aloko i te bar calo in, pe atiyo ki Wi-Fi me i te bar kwede in, ma nongo lumero tye ka wor i background ni iwinye dok laming wa omat jai-ni ma tye i ngeti nongo pud gitye ka cwali jai.

Bene wa i kare cen ma onongo icung onongo kit ikare onongo pud dok bene kibayi o ki i palament. Onongo dong lokke wek angeyo ni kite kibibayi kede ki i palament. Kite kibiryemi kede ki i palament pien karatacci peke. So in kit itime ni kit ikat kwii oko ka mo keken pud dok bene kikwanyi o ki i palament. Pud kiryemi out. Ki me aryo, in dong pe ikato kwir ka mo keken i Acholi. Ka mo keken otim pe ikato kwir, kit me bedo LC wan pe ibikato. Pien wa exposing in kwici kwici kwici dok wabigak ka yeti teng teng. Balli weng wabibedo ka moyone ka mo keken ma iryeng iye. Kombeddi tye ka kanne i koridor me Tanzania, boda Tanzania ki boda ki boda Kenya mon ma ibedo ka yokogi ibedo ka winye kitgi te ba gukelo details weng wa otti weng angeyo wa namane weng angeyo they call awobi awinyo ibedo ka bango wi acwali mogo ma minge ni itye South Sudan South Sudan ne ikato ki kwene laming tim tim bosmik laming ma konye pe laming calo gwok aluny In icayo nga ki kiti-ni? Nen, latinni kit atika to kede ca, i amida, i ogine, i twon, in laming ki twon mani ma olore ca omano baa-ni, pud icito ka ito i wi latin anyaka me mwaka apar abicel ki twon nyimi mo macalo nyim mwok? twon nyimi mo ma ojar lee pud dok icito ka ito latin anyaka ma tye i caic lakwaruni yes tye i caic pa lakwaruni latin anyaka me mwaka apar abicel pud icito ka loro mani i kome en bene pud ibino ka nyweno wi dano ni in lacungo in latela ni in honorable nga laming calo in ibedo honorable pa nga in ingeyo ni honorable kiketo i nying kiketo i kom dano maming calo in kiketo i kom lapoya calo in In ibedo wan labor pa nga? In i nga yero in kong ni in ibed wan laborne? Ka bo in pe wore wa lutino ni opong kin piny ca lutino ca lutino atudu lutino ni kombedi gitye ka deno can ca lutino atudu ki lele tye ka molo lutino ni ca lutino atudu in iyeto nga wod pa ryemo ma iming kwiji kwiji kwiji kwiji wa lwongo winyim ajwaka ben ryek loyi in iyeto nga? Tim Bosmick, wod pa ryemo. Kit kiti ni kong myero iyet dano. Itye ka yenyo relevancy ki nya wek icito ka loko ki nya ming ming i TikTok. Pingo pe kong ikemme mono i yo me neno ni i meeting medical bill pa latin ni ma tye ka to kong bedo i oyuru? Pingo ka onongo in i niang ma iryek onongo myero icak a serious campaign me mobilizing for fund ten million Uganda shilling wek kicwal latin ni i operation me i adunu ne? i India, ento man pud ibino ki labongo lee wic bene laming kara lee wic pe maka da pud ibino ka time ni iyero an ojone i social media nyo nyo i tiktok acoli twon in ki mwaka ni onongo pud icit ka belo mani i tiktok ka pora baba omigiwa ki lumigiwa ma tye i lobo aducu In i tin ladit me ababanes. Dano ma winyo leb lwor.
Ababanes. Alego wu lutwa.
So, laming dogak laming. Umak wu. Laboya. Alego wu lutwa ni ki da mak wu i kom latin eni ma ki lwongo nyinge ni Otim Prosper. Wod pa Bosmic Otim.
Abyako ni wuneno condition ma latin eni tye iye.
Condition malit ma en tye wot ki iye.

Tika myero omaki i kom latin eni dok ka imaro lobo lwor ada ci kica omaki i kom latin eni? Wabin ni numbers mapol wajogo ciling wek me saving kwo pa latin eni wek walaro kwo pa latin eni ma balle peke-ni.

School fees pe botgi inywal pingo ka pe itwero icito ka ito onya pa ngat mo pingo ka pe itwero walubo waculo luk ma mwa pe iculo wa pyera abic ma mwa bene pe imiyo pyera abic ma iye otuc me Uganda ni pe imiyo inywal ki anyira pa dano nono inywaro anyira pa dano nono Kor famili pa anyira kadi jo ma gubido lwedde kekedi tye angeyo maber kor wod pa ryemo. In dong gin ma konye pe ya, in lyel ma woto ka pe ingeyo tim Boswick wod pa ryemo, in ilyel ma iwoto kora eni pud abino ka yero in to brief.